Mani wakawo odiechieng' machielo ma wadwa ni mondo mi wawuoye ni to en ang'o monego bed ni jonyuol timo ne nyithindgi. Lemo mar jonyuol kuom nyithindgi onego bed ni itimo nang'o? To ang'o momiyo jonyuol ok lem ne nyithindgi? En odiechieng' mane mane iting'o lweti malo ka ikwayo Allah Nyasaye mondo okonyi ni nyithindi En karang'o mane iselemo ni nyithindi, in kaka baba, wuoro, kata in kaka mama, miyo? Bende iseparo timo kamano? Wan wang'eyo ni nyithindwa kwayonwaga Allah, Nyasaye, mondo okony jonyuolgi. To mae en sadakatul jaira, sadaka ma osiko. ka jonyuol osetho to nyathi odong' ka lemo ni nya- ka kwa Nyasaye mondo okony jonyuolgi, mano en sadakatul jaira. Kata waladin salihin yadhruhu laha, kapo ni iyudo nyathi ma kwayoni ng'wono kuom Allah, Nyasaye, ka isetho to mano en sadakatul jaira. sadaka ma ochwere tiende ni sadaka mosiko to in wuoro kata miyo en ang'o mamoni lemo ni nyithindi to nikech dua ulwaladi liwaladi mustajaba wa dua ulwaladi ala waladi mustajaba kwayo dua mar wuoro kata miyo ka okwayo ne nyathine kata nyithinde gik mabeyo kata yore mabeyo kuom Allah, onge gima geng'o. Dua ma kama Nyasaye rwako direct maonge gima geng'e kata matin. Jaote Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne owacho Ei hadithi sigana inda bil haki bisanah bil sahihi talatu dawat mustajabat ha? dua kwayo mopogore nyadidek ala nyasaye rwakoga yiega ma onge kethruok onge gima geng'o duagi mondo odonj direct ir nyasaye ha? magi dua madhi direct maonge riwo gi kwaya kiawa eh? mano gi dua mage Gi- gi dua aina adek ma ka ng'ato kwayo to onge gima geng'ogi nyasaye rwakogi moriere kaka okwagino mokwongo dua dawatul ma- madhulum dawatul madhulum kwayo mar ng'at ma o- Kwayo mar ng'at mochwany kata ng'at ma oketh ratiche eh? ma kaponi oting'o lwete malo to kwa Nyasaye ne kaka jogi orocha. Ponono en ng'ano maonge nyalo, en ng'ano mong'ol, en ng'ano mokoso, ochando, koting'o lwete malo kaponi oketh ratiche to alawi joywakne mara hiyo hiyo. Kasto wachielo wayudo ni Dawatul Musafir, kwayo mar ja- ng'atno manie safar, kasto safache ponono ng'adore, kata ng'ano manie safar. Kokwayo Nyasaye, kokwayo Allah, to kwayono donjo moriere. Kasto waldala, dwa, eh, mar adek en wadawatul walid, kwayo mar jonyuol ne nyithindgi. Mago gin kwayo ma onge onge gima geng'o mago alawo nowacho ni mago kwayo ma ka joma okwayo kwayogo to onge gima geng'o kata achiel. E ndalo e ndalogi kwayo mantie en dawatul waladi ala waladi. En dua kata kwayo mar janyuol, wuoro kata miyo ka okuong'o nyathine. To ma bende jaote Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne owacho ni dua kata kwayo kaka machalo kod mano Allah Nyasaye obong'o were nyakaraga orwako ma onge gima ok gima dong' kata achiel eh? Eh, mano okawo ma onge gima dong' kata achiel ikwayo ni nyathini marach ikuong'o nyathini mano en wachni to kwayono nyaka donj ir Nyasaye. Nyasaye kendo borwake mana kaka ikwaye cha. Koro in janyuol, wuoro, miyo, ala Nyasaye omiyi thuolo kendo ogwedhi ma kaka ikwayo ni nyathini kata nyithindi oyie kwayoni. Kara en ang'o mamoni kwayo ni nyithindi mondo ala Nyasaye oket nyithindi obed nyithindo mabeyo ei pinyka to kod bang'e chieng' ginibedie ni ne girwakoni gweth janyuol Allah jala jalaluhu omiyi chiwo to ok idwar to ok idwar tiyogo ah? ok idwar lemo ne nyithindi ne kaka nyithindi samoro timo marach e skul ka penjo biro to ok gifaulu ok gitim maber samoro timbegi ok beyo dak ikwan-gi mondo Allah olok timbegi. Tem ane otieno achiel mondo ichung dier oduor mondo iywag ni Allah Nyasaye mondo otelni nyithindi mondo gibed nyithindo mabeyo. Nitie janyuol achiel mane odhi ir Abdallah ibn Mubarak kasto onyise ni nyathine en nyathi ma ok luw chikene nyathi marach en nyathi molal aonge yo moro amora manyalo timo kata gimoro amora manyalo timo kode puonja gima anyalo timo abdala, abdala ibn mubarak nopenje ni hata haunta haleik bende isekuong'ega kaeto jonyuol, janyuol nodwoke ni e asekuong'ega. Abdallah ibn Malik ne odwoke ni, Halta ladhi hafsaka ni in ema ne iseketho ema nisekethe eh, nikech ne in gi thuolo mar kwayo ne kuom Allah Nyasaye to ne ok itimo kamano ne ok ikwayo ne jaote Allah Nyasaye ne okwayo ne joote Ala, Nyasaye, ne okwayo ni nyithindgi. Ne gikwayo. In ng'a ma ok idwar kwayo ni nyithindi? Ibrahim alaihi salam ne okwayo, Rabbi ij'alna. Ibrahim alaihi salam ne okwayo kowacho niya, Rabbi ij'al hadha balada, Rabbi ij'al hadha balada, Amina, wajunubni wa, wa bainaya wa, junub, wa junubni wa bania ana abudu sanam geng'a an gi nyithinda ha? nokwayo kama geng'a an gi nyithinda kik walam sanembe ibrahim alayhi salam ne okwayo ala nyasaye rabi jalni Mukima salati wa min dhurriyati, Ya Allah, telna an gi nyithinda wabed joma ok chieng' yani joma biro chungo salat mabiro lamo sala, mabiro lamo sala abich kaka dwarore ei Islam. Ah, En odiechieng' mane ma inikwayo dua kaka ma? En odiechieng' mane ma nikwa Nyasaye mondo otel ni nyithindi e yo kaka Ibrahim nokwayo, kaka joote Allah nokwayo? Ma e momiyo Allah Nyasaye oketo e seche ma walemo to nyaka wakwa kama, Wal-ladhina wal-kuluna Rabbana hab lana min azwajina wa dhuriyatina wajalna min mutakina yani kochopo seche mwalemo to ma koro ketnwa mondo mi watem lamo kamano mondo ala otelnwa ya kaka wakwayo kamano jawinjo mar redio sifa mani en puonj mwakeloni mondo mi item kapo ni in e yo marach mok itim kaka ala dwaro kata kaka idwaro gi din mar islam kata kapo ni nyithindo chandi to ikwan gi nyi- ikwan nyithindi mondo ala one kaka loko timbe nyithindo bedo timbe mabeyo. Mani en Radio Shifa pen puonj kod dongruok kanyakla. Mado bong'o were ala jala jalaluhu. Otelni to telna nyaka odiechieng' machielo warad ei Radio Shifa ka pend puonj kod dongruok kanyakla. Ma en Radio Shifa pend puonj kod dongruok kanyakla.